हँ सर बड़ी कैस के दांत काटि लेने अछि फोन पर सर बहुत दर्द करैया एखन तक दर्द कर रहल है राव बाय जिंदगी में एगो बात अहाँ सब याद राखब नोर पोछे वाला बहुत भेटत मुदा नाक पोछे लेल कियो नहि आयत ठंडी शुरू भऽ गेल छै एहि लेल अपन ध्यान राखू नहीं तो हमरे जना सर्दी बुखार हो जात और जे छै से सुइया लगवाबऽ पड़त हाँ आब घूम पाछू मुहे घूम एकटा सुइया में ठीक कर देबो सब सर्दी बोखार मधुबनी के सबसे बेस्ट सर्जन में हमर गिनती छै आई चौहद्दी के डॉक्टर से पूछ लही कनी आराम से लगाब डॉक्टर साहब नर्स सर्दी वाला सुइया लऽ कऽ आउ तऽ सर सर्दी वाला सुइया तऽ खत्म भऽ गेल छै
मलेरिया के एगो डोज बचल छै उहे दऽ देबै
लेकिन हमरा मलेरिया नहीं अछि यार सर्दी अछि सर्दी वाला सुइया दिया ने भाई अरे सर्दी वाला सुइया खत्म भ गेल छै त की करिए आई भर मलेरिया वाला सुइया लगा ले काल सर्दी वाला सुइया द देबो नर्स जी लाओ मलेरिया वाला सुइया लाओ सॉरी सर आब की भेल नर्स जी सर एक्चुअली ना मलेरिया वाला सुइया सेहो खत्म छै सर अरे यार नर्स जी मतलब मुदा सर जॉन्डिस के सुइया बचल छै उहे लगा दिया अरे नर्स जी अहाँ एतबो सुंदर नहीं छी जे अहाँ जे जे कहब से से हम मान लेब प्लीज सर प्लीज ओ माय गॉड नर्स जी एतेक प्रेम से कह तो हम जॉन्डिस की कैंसर के कीमो चढ़ा देवे सर के जाओ लऽ कऽ आओ जॉन्डिस वाला सुइया रोबो हाय डॉक्टर साहब अहाँ पागल तागल भऽ गेलहुँ हैं की हमरा सर्दी बोखार रहै छै जे- जे छै से जॉन्डिस के सुइया दऽ रहल छी ई कोनो बात भेल अहाँके चुपचाप सर्दी बोखार के सुइया दिया ऐ छोरा बेचना बेटा चुप चुपचाप सुता रहा डॉक्टर हम छी कि तू रे एक थापर में एक थापर में पोन लाल कऽ देबो सार सुतल रह चुपचाप एक्सक्यूज मी सर आब की भेल यार नर्स जी आब ई नहि कहब जे जॉन्डिस के डोज जे छै से खत्म भऽ गेल छै सर जॉन्डिस के दवाई तऽ छै मुदा सिरिंज खत्म भऽ गेल छै सर थैंक गॉड जान बचल नहि तऽ आइ डॉक्टर हमरा जे छै से रे एना केना सिरिंज आ नीडिल खत्म भऽ गेलै यार काल्हे तऽ आनने रहियै यार कतहुसँ जोगाड़ करू हमरा एखन जे छै से दवाइ देबाक अछि आर एकरा सुइया देबाक अछि आर सर एगो महेश के दै वाला मोटका सिरिंच राखल छै हँ वएह लाउ वएह लाउ वएह से दऽ दै छियै आब नहि छै तऽ सुइया तऽ की करियै फेर वएह से देबऽ पड़तै रे भाय सर लेकिन ओ सुई के निडिल बड्ड मोट छै माल जाल के सुइया देल जाइ छै ने ओहिसँ सर
अरे अहाँ लाओ ना चुपचाप चुपचाप ने आओ सरेंच बस oh, no. एकरो महिषे वाला चमड़ी छै यार की फर्क पड़ते सर हे महिष वाला सुइया नहीं लेब हम मर जाब हे सर हे मर जाब हम यार अरे शांत रह नहीं की छतो नहीं मरबे हम डॉक्टर साहब जे प्लीज बड़ी ब- ब- सुइया होइ छै बड मोट सुइया होइ छै ओ महींस वाला हम देखने छियै हमरो महींस के वएह पड़ल रहे मर जाब डॉक्टर साहब हम हमर बियाहो नहि भेल अछि डॉक्टर साहब आ बिना बियाहे हम मरऽ नहि चाहै छी डॉक्टर साहब प्लीज दया करू डॉक्टर साहब अरे सार के डॉक्टर तू छे कि हम हाँ हाँ तो हम बेसी बुझबे कि तू बेसी बुझबी हाँ हाँ हाँ तो शांत रह आ सुइया लगवा दे हमरा नर्स जी लोड करो सुइया करिया पेंट नीचा कर स, स, ससार पेंट ससार नीचा सॉरी बामा कात वाला फोन पर देबे सुइया दहिना कात वाला पर नहि देबै नहि तऽ बेसी दुखेतै किया रौ बगरा दहिना कात वाला फोन पर किया की भेल छै रौ से कर रौ बगरा दहिना कात वाला फोन पर गिरगिटिया पोता भोलिया सार दांत काटि लेने छलिए करिया के कायल मारि पीट भऽ गेल रहै ने करिया भैया संगे रौ बह हर गरिया हाँ सर बड़ी कैस के दांत काट लेने अछि फोन पर सर बहुत दर्द करैया एखन तक दर्द कर रहल है तऽ तू कथी गोबर खाइ छै जे तोरा बुते किछु नहि कयल भेलौ तूहू मरिते ने सार के पहिने हमरे करिया भैया दांत काट लेलकै गिरगिटिया पोता के गाल पर तहने ने छोरा तमसा के भैया के पोने पढ़ावे गेले ना दहिना कातसँ रौ बय लेकिन ई सुइया तऽ दहिने कात पड़तो बामा कात नहि दऽ सकै छियो ना एक्चुअली महींस वाला सुइया छै यार दहिने कात लेबऽ पड़तो भाय नहि नहि सुइया तऽ बामे कात लगायब सर हम दहिना कात नहि लगायब सुइया अरे यार तू चिंता किया करे छै मधुबनी के टॉप सर्जन छिए हम जिला जवार में हमर नाम छै डॉक्टर मसुमात ठाकुर के यार हमरा एहन सर्जन तोरा कत भेटतो यार है
टॉप के सर्जन है टॉप के सर्जन लेकिन हमरा बुझा रहल अछि आइ हमर विसर्जन अहाँ जरूर कऽ के मानब हम अपन नहि चाहै छी जे हमर विसर्जन भऽ जाय यार करिया केहन बात करे छै यार करिया हमरा लग एक सौ पेशेंट आबे छै तऽ कम से कम ओहिमे से दू तीन गो ठीक भइए के जाइ छै आ बाकी अंठानबे संतानबे आदमी ओ हमरा नहि पता भाय ओ तऽ मुर्दा घर में जे आदमी रहे छै ओकरा से पूछऽ पड़तो ओ करिया तू बिल्कुल चिंता नहीं कर तू बड टेंशन ले छै यार करिया अरे माइले कनी इम्हर उम्हर भेले तो बेसी से बेसी की मुर्दा घर पहुंच जेबे घर के बदला तू टेंशन नहीं ले यार दू तीन गो स्टूडेंट मतलब दू तीन गो पेसेंटके हम ठीक कऽ दै छियै उएह दू तीन गो पेसेंटमे सँ तू छै तोरो हम ठीक कऽ देबौ सही कहि रहल छथुन रे भैया ई सबसँ नीक सरकारी अस्पताल छै हँ तऽ आओर की ई तोहर छोटका भाय जे छौ बगरा ई हमरा समझदार बुझा रहल छौ यौ डॉक्टर हमरा लीवर में दर्द करैत रहैया लीवर में दर्द करे छाओ दारू पीबे छा की पीबै छी मुदा पैक कनी छोट बनाएब
रे बे रे हम ऑफर नहीं कर रहल छियो पूछ रहल छियो जे दारू पीबे छे वह द्वारे तो तोरा लीवर खराब भऽ गेल वह दारू बंद कर दही लीवर के दर्द ठीक भऽ जतो अगर तैयो नहीं ठीक होइ छो तऽ खस्सी के कलेजी फ्राई कऽ के डॉक्टर सबके खुआल कर ओहो से लीवर मजबूत होइ छै रे बगरा ई डॉक्टर साहब हमरा पागल बुझा रहल छथि हिनका किछु बीमारी के पता तता चलै नहि छै आ कोनो से कोनो जे छै से कोनो बीमारी मे कोनो दवाई दऽ रहल छथिन यार हम एना मे तऽ मरि जायब हैं अहाँ के डॉक्टर के बना देलक यो रे वह रे बेचना बेटा तू हमर डॉक्टरी पर सवाल उठबे वाला होय के छनो पंद्रह लाख पंद्रह लाख टका हमर बाबूजी घूस देलखिन है तहन जाके आइ एहि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बनलो है हम आ तू हमर जे छै से शक कर रहल छै हमरा पर

कतहुसँ कतहु केओ घुसि जा रहल छै मुदा सम्हरै तम्हरै घण्टा नहि छै हय हम जा रहल छी हम दोसर ठुमा इलाज करा लेब हम सरकारी अस्पतालमे नहि करायब इलाज एहि सरकारी अस्पतालमे एहिसँ बढ़िआँ हम जे जे जे छै से दूध हरैत खा कऽ ठीक भऽ जायब हम दूधसँ नहि हरैत आ गरम पानि पी पी कऽ हम सर्दी बोखार ठीक कऽ लेब आ एहिठमा हमरा नहि इलाज करबा कऽ रह दियौ